Tista' ma tistax. Tista' ma tistax. Dan huwa x'tista' u x'ma tistax tagħmel fit-toroq ta' Malta Għawdex. Ma tistax tiekol. U ma tistax tixrob. Ma tistax tuża l-mobile. Hello, staqsejt għal Mark? Ma tistax tpejjeb. Ma tistax taqra. Ma tistax toħroġ idejk barra mit-tieqa, anke jekk tkun ħafna sħana. U lanqas tista' suq bżaqqek barra. U ma tistax issuq bla Belt. Ma tistax is-suq taġġel, imma ma tistax is-suq bil-mod lanqas. Memx għalfen ngħidu li jekk tkun qed issuq b'veloċità għolja ħafna fil-karozza tista' tlaqqa' ċitazzjoni tali qed tagħmel overspeeding. Imma f'Malta jekk tkun qed issuq b'veloċità baxxa ħafna tista' tinstab ħati wkoll. Għaliex tista' tinstab ħati li ostokolajt it-traffiku milli jiċċirkola kif suppost. Jekk tkun qed issuq u toqrob lejn stop sign trid tieqaf. Imma m'hemmx għalfejn tifriża. Jekk beħsibek tipparkja m'hemmx għalfejn li toqgħod attent li tidħol eżatt ġol-linji. Il-linji bojod tal-parking f'Malta huma biss linji gwida, jiġifieri linji li gwidawk fejn għandek tipparkja, mhux bil-fors tipparkja eżatt ġol-kaxxa. Tista' jekk trid taqbeż ftit fuq il-lajn l-abjad. U tista' anke saħansitra tipparkja kif iparkajt jien. Ejja, tista' tieħu żewġ kaxxi. Imma tkun naqra pastas. U allura, peress li dawn huma biss linji gwida, karozza tista' tipparkja f'kaxxa ta' mutur u mutur jista' jipparkja f'kaxxa ta' karozza. Ma tistax tipparkja fuq il-bankina, lanqas jekk it-triq tkun dejqa ħafna, lanqas jekk il-bankina tkun wiesa ħafna, lanqas jekk ikun hemm tabella tal-kunsill li tgħidlek li tista' tipparkja fuq il-bankina, ma tistax. Tista' tipparkja ġo kaxxa bajda imma ma tistax tipparkja taħt bastom. Imma, jekk ikun hemm kaxxa bajda taħt bastom, dak x'tagħmel? Tista' jew ma tistax tipparkja? Jekk tkun qed issuq u se taħbat, evita li taħbat ġo proprjetà tal-gvern. Jekk inkun qed insuq u ngħidu aħna naħbat ġo din it-tabella u inkisserha, il-Gvern jibgħatli l-kont ta' din it-tabella d-dar biex inħallasha għaliex inkun kissirt proprjetà tal-Gvern. L-istess jekk pereżempju nkisser bankina jew nidħol ġo tabella oħra jew nkisser creche barrier, il-Gvern jibgħatli l-kont għax inkun kissirtlu proprjetà tiegħu. Il-bankina ta' quddiem id-dar tiegħek mhix tiegħek. Ma tistax bl-ebda mod tostakola l-ebda bankina f'Malta u Għawdex. Jiġifieri, per eżempju, ma tistax taqbad u tpoġġa qasrija fuq il-bankina. Anke jekk tkun tidher sabiħa ħafna. U r-roundabouts, avolja mimlijin bil-ħamrija, mhumiex għeliqi. Fuq l-ebda roundabout f'Malta u Għawdex ma nista' nsaqqi, nkkultiva jew nkabbar xi tip ta' ħaxix jew frott. Kien hawn ħafna każijiet ta' nies li ħawlu patata jew ġidra jew tadam fir-roundabouts u kien hemm min ħawel anke l-ħaxixa. Ma tistax, assolutament ma tistax tagħmilha. U l-ħitan tas-sejjieħ mhumiex latrini. Bħalissa, wara dan il-ħajt hawn xi ħadd qed jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Bil-liġi ta' Malta, skont il-Litter Act, ma jistax. Ma tistax taqbad tħalli l-karozza xi mkien u taqbad taqdi l-bżonnijiet fejn ġġiġ. Ma tistax toħroġ ikel barra fit-triq u tħallih hemm. Ma tistax toħroġ tagħlef il-ħamiem jew toħroġ xi bawl bl-ikel u tħalli hemm għal klieb u qtates. Ġewwa tista' tagħlef kemm trid, imma barra mid-dar ma tistax toħroġ ikel. ma tistax, għax dak il-ġest ħlejju ta' mħabba lejn l-annimali jista' jinbidel f'teddida għas-saħħa u s-sanità tan-nies. U ma tistax taqbad mingħajr permess ta' xejn, timblokka kaxxa ta' parking b'xi landa ta' żeba jew kaxxa jew siġġu jew fallakka biex ma jipparkjalek ħadd. U kont naħseb li din xi ħaġa ovvja, imma kelli żball. Ma tistax tonxor fuq il-bankina? Ma tistax tinża jew tagħmel atti sesswali fil-pubbliku, lanqas fil-karozza ma tista' ċek-ċek, lanqas kikollok il-ħġiġ tintid. Din se jkollkom timmaġinawha intom, insew li ħana mela jien. U attent, Għax jekk qed tbiddel jew iċċekċek fil-kamra tas-sodda tiegħek imma tkun tidher minn barra, tista' tiġi qisek li qed tagħmilha fil-pubbliku u teħel xorta avolja tkun id-dar tiegħek. Nikkalkula li kemm dam għaddej dan il-feature jiena ksirt mill-inqas 15 il-liġi ta' Malta.